E ne e le yena yo moporofeta yo a thomilego ditumelo. Gore ditumelo le kgone re di bone ka mokgwa di leng ka ona ke ka mo go tlang yena. Leina la gagwe ke Abrahama. Ke tla le nyetlela ka boripana gore yo Abrahama. Allah subhanahu wa ta'ala o re laodišetša gore Abrahama o tšwa motsaneng tsoko wa kua nageng ya ko Iraq e bitšwa gore ke Iraki ka lekgono. Ene Abrahama ka boyena, le Korane ya paka ka yena e re, And mention in the book of Abraham, indeed he was a man of truth and a prophet. Ruri, ruri, Allah subhanahu wa ta'ala o re, go ngwadilwe ka gare ga buka ka Koraneng, gore yo Abrahama, ruri, ruri, E ne e le monna wa nnete and e le profeta, moromeo wa Morena. And Abrahama ge re ka lebelela because of tumelo e be e le motho a rata go tseba kudu ka taba tša Modimo and e le motho e leng gore o boifa Morena. Le Quran e re tlhalosetša story sa Abrahama, e re Abrahama o ile a thoma go khweišena go botšiša dipotšišo tše fapafapaneng, go swana le ya ge e ba a botšiša ka go obamela medimo e šele. Gopolang ka moo Aborahama a ileng a botšiša yo tatagwe Azar, a re, O oh, my father, ntate, gobaneng le khunamela goba o betla medimo e šele? E bile medimo e šeleoge e ka se tsogile ya go kwa, and ga e bone goba e ka go tlišetša tše dingwe tša di-benefit mo go wena. A buša gape-gape a re, Oh, my Father, go tlile nako bjalo yeo e leng gore ya gore motho a tsebe, and wena ga setšo e fihla go wena. Nlatele, gobane ke tshwere taba ya nnete ya maleba. Re khunamela Allah a le noši, Morena, Modimo wa gago. Ene Satane ke yena lenaba la rena yo a tlo re tlišetšago the punishment ka Letšatši la Kahlolo. A buša Abrahama ka Koraneng chapter 6 verse 74. Allah subhanahu wa ta'ala o re, Do you take idols as gods? Ke Abrahama o botšiša tata gore, gobaneng o tšea dibopiwa tše ke o di dira badingwana ba gago, yona medimo e šele. The reply ya papao Abrahama e be e le yeo e leng gore e ba se ready, e ba se na maikemišetšo a go ka mo araba, ka lebaka la gore e le sebetli, a kwešiša gore, Morwake, bjale o tšea talente yaka, yeo e lego gore ke tseba ke tumile ka yona. Ke Aborahama gape ka Koraneng chapter 19 verse 46. Aborahama, Papa wa Aborahama o re, Do you reject my gods, O Abraham? O ba kgahlanong le medingwana ya, ya rena, wena Aborahama. Ge o ka se ye emiše, I will indeed stone you, ruri-ruri ke tla go fa kotlo e šoro ya go go kgatla ka mabje. So tloga kgaufhi le nna pele ke go phaniša. Ene Kor'ane ya re botša gape-gape ka tšona distori tša Abrahama go chapter 16 verse 76. E re ge bošego bo thoma go fihla go fifala, o ile a lebelela ngwedi dinaleding a re, O ke yena modingwana wa ka. Ge letšatši le etla a re, le yo ke yena modingwana wa ka. A re, Nna ke hloile kudu dilo tše e lego gore ke a di boka tša buša tša timelela. Thuto ye ke Abrahama e be a no leka go re bontšha gore re se ke ra hlankela dilo tše e lego gore di na le bofelo. Example e nngwe mo go chapter 6 verse 77. Ge a bona ngwedi o hlaga, o ile a kgotla, a re, Oo, yo ke Modimo wa ka! Ge a bona ngwedi o timelela gape-gape, a buša Abrahama a re, Unless my God guides me, I surely shall become one of the folk who are astray. Gobaneng o no laodiša fela gore dilo tše ka moka ga tšona di a tla, ra di bona, ra di thabela, ra di roriša, tše a buša tše a sepela. Ge di sepela go ra gore di a re hlanamela. Ke moo Abraham a bego a leka go bontšha fela gore dilo tša lefase a se tše Tšwela pele. Ya busa ya tšwela pele gape ke Abrahama. Abrahama o a busa o re, Re humane bontata wešo e leng bona ba ntše ba di khunamela ge a leka go advisa go hlahla tatagwe le bao ba be ba go hlankela medimo e šele. Ba ganne ka la gore dilo tše re humane botatawešo ba ntše ba phela le di ancestors, badimo, ba bo rena ba tšwela pele go di dira. Wena o mang e le gona o le ngwana o ka re kgaotša from mediro e be re e tšwela pele re e dira le botatawešo? Molaetša ne o le o mosempolo kudu, o bonolo. Molaetša Abrahama e bane o laetša gore, Boifa Morena, khunamela Morena, o tšwetše dijuthi tša go obamela Morena ka nako tšeotše, e tla ba bobetere fo lena. Tlogelang go obamela medimo e šele, yeo e ka se le kgoleng ka selo. Tsomang feela thatšo ya go tšwa go Morena Modimo ya lena. Korane ya Buša chapter 21 verse 67 e re, Khunamelang ntle le ga le ka khunamela Morena, gobane tšeo le di khunamelago di ka se tsohile tša le tlišetša mohola, ene di ka se le khosetše hamo go lena.